Аламай маҥан күннэр оҕолор бүгүн биһиги математика дьарыгар үс доҕордууларга көмөлөһүөхпүт. Дьэ бэлэмнэнэбит, болҕойон истэбит уонна саҕалыыбыт. Арай биирдэ табаарыстыылар Тыаҕа күлэйдии барбыттар, ол баран иһэн үс дьиэни көрбүттэр уонна наһаа үөрбүттэр: «Бу дьиэлэргэ хата киирэн олорорбут дуу?» диэбиттэр. Онтон жучка ыт эппит: «Маны хайдах үллэстэбитий?» Хайдах батан киирэбитий, хайдах олоробутуй диэн санааҕа түспүт. Онуоха эһэм үсэппит. Онтон билбэтим оҕолортон ыйытабыт дуо? Дьэр оҕолор эһигиттэн ыйыталлар: ким ханна батыан сөбүй, кимиэхэ ханнык дьиэ тиксиэн сөбүй? маладьыастар саамай улахан дьиэ улахан эһэмиисэҕэ сөптөөх дии кини уп-улахан уонна от күөҕэ дьүһүннээх онтон орто дьиэ жучкаҕа Кыһыл дьүһүннээх дьиэ онтон кып-кыра чоппуускаҕа кып-кыра халлаан күөх дьиэ. Оччоҕуна кинилэр баталлар бэйэлэрин кэр сөптөөх дьиэҕэ киирэн олоруохтара. Аны билигин сынньана таарыйа оонньуубут да оҕолоор табаарыстыыларбыт эһиги кытта оонньуохтара наһаа баҕараллар эбит дьэрэ оонньуоҕун билигин мин бииртэн биэскэ дылы ааҕабын эһиги хараххытыт симэҕит уонна Мин аһын диэтэхпинэ биирдэ ааҕан. Табаарыстарбыт күүтэллэр, бэлэмҥит дуо дииллэр. Дьэ эрэ ааҕабын. Биир, икки, үс, түөрт, биэс. харахпытын аһабыт уонна экраммытын болҕойон көрөбүт ким ханна саспыт эбитий кэрэ көрөбүт Кып-кыра чоппуускабыт ханна саспытый оҕолоор, көрүн эрэ. Төрүт көстүбэт дии. Тииткэн диэр састаҕа дуу арааһата? Дуу, эһэм иисэкэннигэр дуу? Наһаа кырата бу кыра буолан, көстүмүөн сөп. Дьэрэ, көрдөөн эрэ. бу кэллэ дии кини эһэм иирсэ уп-улахан дьиэтигэр саспыт дии кини кырата эбит буолан көстүбэккэ хаалла дии маладьыастар онтон эһэм иирсэбит жучка дьиэтин кэннигэр саспыт кини улахан буолан көннө онтон жучкабыт кып-кыра чоппууска дьиэтин кэннигэр саспыт. Ол да буоллар кини арыый обургу буолан көстөн хаалла. Маладьыастар. Аны табаарыстыылар дьэ иэргэ санаммыттар. Эһэм иисэ уп-улахан чааскытын ылбыт, Жучкабыт орто бэйэтигэр сөптөөх чааскытын ылбыт, кып-кыра чоппууска кып-кыра чааскытын ылбыт. Чэй иһээри гыммыттара, аны бичиэнньэлэрэ суох эбит. Барытын сиэн бүтэрэн кэбиспиттэр. Уонна наһаа хомойбуттар. Бичиэнньэлэрэ бүппүт. Оҕолоор, биһиги табаарыстарбытыгар көмөлөһөбүт дуо? Кинилэргэ бэчиэнньэ оҥорон ыытабыт дуо? Маладьыастар! Оҕолоор, дьоҥҥутун кытта көмөлөөн, бэчиэнньэтэ оҥорон ыытыҥ. Бэчиэнньэни пластилинынан мэһийэн, эбэтэр кумааҕынан кырыйан, краскалаан оҥоруохха сөп. Мин оҥорбут бэчиэнньэлэрим холобура бу буоллулар. Мин пластилинынан мэһийэн оҥордум. Эһиги эмиэ ыытаарыҥ. Мин кинилэргэ ыытыаҕым хаартыскаҕа түһэрэн. Манан бүгүҥҥү дьарыкпыт түмүктэнэр, көрсүөххэ диэри.

Анны табаарыстыыларбыт төгүрүк остуол тула чээйээри гыммыттар. Эһэм иисэбит улахан чааскытын ылбыт, жучкабыт орто чааскытын ылбыт, Онтон кып-кыра чоппуускабыт кып-кыра чааскытын ылбыт. Чээй ээри гыммыттарыгар бэчиэнньэлэрэ аны бүтэн хаалбыт. Өйдөөн көрбүттэрэ барытын сиэн кэбиспиттэр Уонна наһаа хомойбуттар, чээйдэрин, печеньени кытта сиэ иһээри гыммыттара суох буолан хаалбыт. Оҕолоор, биһиги табаарыстарбытыгар көмөлөһөбүт дуо? Кинилэргэ печенье оҥорон ыытабыт дуо? Эһиги дьиэҕитигэр пластилинынан, эбэтэр кумааҕынан Цветной дагымаҕынан буолуон сөп. Печеньете оҥорон ыыттын. Оччоҕуна мин мин оҥорбут печеньем